Āe tēnā rā koutou e te motu, kua huhui tahi mai anō tātou ki raro i tā tātou kaupapa i tēnei hāora, e tangi tonu ana rā ki ō tātou tini mate huri noa, kore rātou e warewaretia, haere koutou e ngā mate hōio o koutou waka, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao, Tihei mauri mate, tihei mauri ora. Ha, kāti, kia ora hui mai anō tātou. Ha, ko hau rā tēnei me te, me te pā ha, kōrari nei, e tupu haere tonu nei ia wiki, ia wiki. Nā, ko, ko rite mārika ki te pā kōrari nei, taku mōi o te pā kōrari, kei raro nei ngā mokopuna, nā, o kei waenganui rānei, ko wareware kau, kei waenganui kau. Nā, kei waho kē nei ko ngā mea kua hanga kaumātua kē, ā, ko mātou tēnei e mihi atu nei. Aini pea ka titiro ki te āhua tata atu nō i konei he kōrero pā harakeke nei ahau, aini pea he significant natural place tātou nei, he aha hoki taua kaupapa nei? Ngā mōhena, pātai ngai atu ki te kaunihera.
Kei konei, ko te take tuatahi kua tukuna mai nei, hei ngaungau mā tātou, aroha anau kia moko, kia mahara tātou, kaua tātou e tātā i a ia tangata kotahi nāi anō ia i roto i te kaunihera. Kua taea e tātou e titiro pērā ki a ia nei. Kia muhi ō koutou, kia ō koutou ki te mea mea ki a koe, kua ue koe, kua tātou e ngaungau i a ia. E pahū ana te riri i roto i te iwi i tēnei wā tonu nei. Ko tāku hākaro ki tēnei kaupapa, nā wai teka nei i mua raka, ē, kia hakuutu kē tā atu ngā pātai pēnei, nā, ko Riwha te peita o taku whare me Pēhe te peita hau i taku whare? Engari i tēnei wiki i te hanga nei a te ao Māori nei korikori ana i ngā tini kaupapa hanga tae mā ake nei. Koia anō tēnei, ko te pātai nei e haka atu ake nei ki au, e, mea nei, Kua haka mōhio mai te kaunihera mō ā rātou mahi SNA. He aha te, te mea, te, te tikanga o te SNA? Significant Natural Areas. E kīia nei, he 40 paeheneti o te whenua nei he taru Māori. Oh, he aha tikanga o tēnā? Uh, kei reira ētahi ture nā Doc hei ārai i ngā taru.

Ko tēnei tō mātou whenua, e haka pai ana mātou, e haka pai ana mātou he mahi tāhae tēnei. Kua kitea koutou i ētahi mahi pēnei nā te Kāwana, i aha koutou? Ā, ka pai, koinei ā tā tātou take tuatahi, hei haka whitiwhiti kōrero mā tātou. Ko wai e hiahia ana ki te tīmata i ā tātou kōrero? Tuku ama te koni haka marama. Pukana mai ana matua li. Kōe atu.
Tīa pe te koni. Tino pia.
E māra mana koe ki mua ki muri hoki i te kaupapa nei, e pai ana koe māu e haka, e whāriki mai, nē, te, ai, ai, te haka māramatanga o te take nei. Ai. Um, na ko te hakapapa o tēnei kaupapa e timata ana ki te kāwanatanga ni. Um, ka puta mai i te Resource Management Act tēnei, ā, engari e noho ana anō tēnei kaupapa ki roto i te um, National Policy Statement for Indigenous Biodiversity, tana ingoa. Ā, nā, i roto rā e mea ana, me whai wāhi ia kaipupuri whenua ki te tiaki i ngā wāhi taketake motuhake kei te whenua. Ā, nā, Mai i tēnā, ka tae atu ki ngā kaunihera ā-rohe, ngā Regional Councils, ana, ko te Kaunihera o Te Tai Tokerau tēnā, tērā e noho ana ki Whangārei, ana, ko Hakanohoia tēnei kaupapa ki roto i te RPS, koia tēnei ko te Regional Policy Statement. Ā, nō reira, e rua ngā momo, ā, kia ha, Pōhi ngā tuakana atu i tēnei kaunihera e noho nei au, ko te kaunihera o Te Tai Tokerau ki te Raki, ā, kua hakahau mai ki a mātou me whai wāhi mai tēnei kaupapa ki roto i ngā ture a tēnei kaunihera. Ā, nō reira, i a ia nei e hakahaungia ana tēnei kaunihera i te District Plan, te mahere ā-rohe, Ko te DP tērā e whakanoho atu ana ki roto ko ngā ture katoa mō ngā kaipupuri whenua. Mehemea ka hiahia koe ki te mahi i tētahi mahi ki tō whenua, me whaiwhai koe i ngā tikanga e noho ana ki roto i wēnei ture. Pēnei mehemea hiahia ana koe ki te hakatū i tētahi toa, Ā, mehemea horekau tērā wāhi i te Commercial Zone, e kore pea e hakai. Ngā momo ture pēnā ka noho ki roto ki tēnei pukapuka. Ana, i te mea kua hakahaungia wēnei kōrero e te Kāwanatanga, e te Kaunihera ā-Rohe anō, kua haka noho atu ki roto rā ko wēnei SNAs e mea ana, ā, mehemea he. ā, huinga rākau Māori kei tō whenua, mehemea he ripo raini, he, he wāhi e nohonoho atu ai nei ko ngā mokomoko me ngā pekapeka Māori nei, ki te hiahia koe ki te rāwekeweke i tō whenua, me whai kē koe i tētahi tikanga hakai, pepa hakai i te kaunihera i te tuatahi. Ā, i roto i tēnā, he resource consent tēnā, me hakā atu ki te kaunihera, ka pēhia koe e tiaki tonu i ngā momo kararehe ngārara Māori pea kei te whenua, ā, tēnā pea ka huri te kaunihera ka mea e kore e hakae ana kia tope raini koe i ngā rākau kia tīni haere koe i tō whenua. Nō reira he raru nui tēnei ki a tātou te Māori i te mea e kī rā ko wai raini te kāwanatanga ngā kaunihera te mea mai, te hakahau mai ki a mātou, ki a tātou me pēnei raini, me pēnā raini me tō tātou whenua, nē? Mehemea ko tātou anō ngā kaipupuri whenua e mau ana i te tino rangatiratanga mō te whenua, ko wai raini tētahi atu te hakahau mai ki a, ki a tātou me pēnei raini. Koia tēnei te ngako o te raru, engari ko te, ko te hiahia, te, ko te pūtake rānō o tēnei kaupapa e kaha hakaingia ana e ahau. Koia tēnā ko te tiaki i ngā rākau Māori, i ngā kararehe Māori, i ngā mokomoko Māori, āe, tika ana kia pēnā. Engari ko te momo, ko ngā momo pūnaha, ko ngā tikanga e tae atu ai tātou ki tēnā, koia wēnā ko ngā mea hakararungia ana i ahau i tēnei wā. Whū, tahi te kauhau ne? He ngaro kia. Koe ne te mea e mārama tana me mutu taku poroporo i ngā pūriri kei runga i te kāpura. Hei wāhi e mō te kāpura. Nō kia ora, tēnā koe mō koe. E mārama atu ana ki tāu nei haka takoto mai i te whānuitanga a tō te kaupapa nei. Nā, e mea ana koe, tautoko ana koe kia manaakitia ngā rākanga mea pērā, engari koe e haka ana ki te huarahi kua hōmai e te Kau nei rani. I hea ai te pātai, e tēnei pātai ki a koe, Matu Len, ko kai kei runga i ngā rau irirangi o te kāinga nei? E kore, kore, ahatia ko koe i hakarongo ki a koe i te wiki kua pahuri nei, ā, ka pai ana au e korikori pai tō ārero i runga i tēnei take, ngā ārero rānei o ngā manuhiri e kōrero tahi ana ki a koe. He aha ngā kōrero e runga ana koe, tōti te iwi mō te take nei? Kāore tēnā mea. Tautoko ana pau te kāne. e,
e, tēnei, tēnei take ki e, take nui, mm. ne? Te mea, tā mātou pāmu i te kainga, mm. kei reira te tahi ngahere e tu ana. Mm. Mutu ka hau, ko mātou i tiaki, taiaki ki tēnei rā. ngā ngāhere i tūtū i roto mm. Aotearoa i ngā tau ko hipake nei, i tae mai te tau i wiki koni ngā kaki wero nei, mm. ka tapahi te nui ngā o ngā, ngā, mm. ngā rākou, a ka taria ki tā rātō wāhi i tā wāhi, mm. a, ka tuka ngā rākou i reira, ko wai rātou ki te mākura ki mai ki a mātou, ki a tātou ki te, mā mātou wena, wena mea tiaki. Ko te kua nui kei ngā mea kua riro kei a rātou, horekau e utu, e me, me tāhengia e rātou, ko wai rātou ki te aro mai, i te tohutohi a tātou, i ngā mea kei runga wā tātou whenua. Ko tēnā ko taku mōrikarika i te kāwana, te mea, te kaunihera, mm -hmm He tamariki nō te kaunihera, ai o te kāwana. Kāwana, mm. E mokopuna ana te kāwana te iwi nei. Kua hoatungia ki a rātou, mā rātou ngā he mānawatanga. Ko ia taku kōrero ki a Matua Leni Moa, he pānga hōhipere kē tēnei ki te kaunihera, mā te kaunihera kē tēnei kaupapa e hāpai. Come too, horekau anō he pūtea tautoko hei āwhina i ngā kaiutu rēti Mehemea raini me tiaki i ngā momo huinga rākau kei te whenua, horekau he pūtea tautoko, kia pēnā anō e noho nahenahe ana ko ngā nama ki runga i ngā pokowhiwhi o ngā kai i tū rēti, ā, horekau he pūtea tautoko anō a tēnei kaunihera. I ngana mātou, i ngana wētahi mātou ngā kaikaunihera ki te hakatū i tētahi puna pūtea, e tautoko ai i tēnei taha, i hinga tērā i roto i ngā pōtianga kaikaunihera, nō reira, he, he raru nui tēnei. Mm. Mutu e, e, e, e, kiu, e, e tātou mai, e kite ana tātou, pēhā te kino o tā tātou ao, i ai ana. Mm. te, te mai o rātou ki te haere mai, me tēnā ture, pai te tūtau tēnā ture, ne? Ka tika. E mōrikarika mea, mea mōrikarika tēnā. Te mea hore kau au e tino pai ana ki ngā tāngata pēnei i a, i a, i a, i a Moko e noho ana i runga te kaunihera, i te mea ko puranga ake wā rātou arero ki te korero a kau e hakahe i tēnei kaupapa. Koe tēnā ko taku he ki te kaunihera i te tui ngā ngutu o a tātou tāngata nā tātou i mōtini i runga tēnā, tēnā poari mō tātou te take. Engari ina puranga e wā rātou māngai, horekau e kōrero a rātou, horekau rātou e āhena ki te puta kōrero e pā ana ki tēnei take. Wewena ko ngoi tahi o ngā mea kikino e mahingia nei e ngā kāki whero nei ki a tātou te iwi Māori. Tēnei take, horekau nā te, nā, nā tātou katoa Aotearoa o tēnei take, horekau nā te Māori nahanaia. Engari ko kite kē te Māori i wā rātou, rātou mahi kino kia taea atu te iwi Māori te taenga mai i konei, ko nui tērā, mutu i konā, ko Ōtika, mutu i konā. Ko Ōtikehau a mātou ki te kōrero ki te Kaunihera Whangarei, ā, hanga wera wā mātou kōrero i tērā wiki rā i te Kaunihera, kore rawarawa mātou o roto o Te Orawai, Ko te tautoko i tēnei, tēnei, tēnei, tēnei take, tēnei kaupapa. Ā. Ina titiro koe ki te kaupapa nei e Moko, e mihi atu ana ki a koe, kaha nei koe, kia ani i tō mātenga i a mātou, i, i, i tō iwi o Ngāpuhi. Me pērā te kōrero. Engari, ko te mate kē ki a tātou, te, tātou e, e, ko mahia ki tēnei mahi ki a tātou. I mua ake, kia mutu tēnā mahi, nā te mea hoki e, ina puta mai anō e ture hou, ko, ko, ko, kia ta te oru ana te, te ture hou nei, me pera me oru ke te kōrero, e tawhito ke ana, e, engari ko te mate ke wera i riro o tātou whenua i roto te rā kaupapa. a te kaunihera. I mamai tonu ana ngā ngākau o tāua o Ngāpū. Nei, ko puta mai te kaupapa nei, ko titiro tāua, ko mea, ko mea taku hapū, well, pōkokohua rātou. Nei, e pērā mārika ngā kōrero, e pōkokohua mārika. Nā te mea hoki, e taraina mātou ki te pupuri o mātou whenua. Ngā mea e toe ana, ngā mea e toe ana, ko riro katoa hoki. Ko ngā mea e toe ana, pupuri ana mātou. Ko Taimano tētahi ture,

Engari ariki puta mai no te ture e hou ano nei. Ko kite koe ko awangawanga ko to matou. No te mea hoki hihi ana au te whakatu whare hui hou ki roto o matou i takau. Engari ko puta mai wenei ture ko tino nui atu te mahi. Whiriwhiri tonu mātou me pēa mātou e taea te whawhai i a koutou, ehara i a koe, engari te kaunihera, te mokopuna o te Kāwana, e kite nei tāua, e hia te tini te Māori ki roto te Kāwanatanga. Ehake wā rātou kōrero ki a tātou. Pēnā rātou hihia ana ki te kōrero ki a tātou, whakatikatikahi amai. Kia, kia, e, moumou taima ana rātou pena kei roto rātou te kāwanatanga e tuku ana i a koe, ko whatu i tēnei kaupapa ki a koe, like, me ana koe, pāhia mai ana te pao ki a koe, ne, ne, ne, ne, tino rikarika taku iwi, tino rikarika taku iwi, me ahau, tāku hapu, taku hapu mārika nei, e tino rikarika ana ki ngā āhuatanga o te kāwana, a, o te ture nei puta nei. Ka korero au ki tetahi kaunihera i roto o Kerikeri, ka mea atu kia, ehake tenei ture, ehake penei te puta mai o tenei ture. Ka mea me ratou, ka mea me ratou ki au, ko roa ake tena ture e noho ana i roto i te kaunihera, ko roa ake. Ara ake te mea no naini nei ono, i puta mai i hia tau ke ko pahure nei. Ka ata titiro koe ki tera, ka titiro koe, ae marika, ae marika, E inu, ko ke tatu te iwi Maori mohana ki wenei ahuatanga, ko Mahia te Kaunihera. Ko taua ke nga mea noho ana i roto te kuaretanga, ka puta mai nga reta a te a te Kaunihera ki nga ki ki te ki te ki nga iwi katoa, ko nga ko nga mea whakarerekehia ana, ko tenei te ture menei nga you know ka whawhai tatu te RMA reforms, wera mea katoa, engari ina whawhai tatu wera mea, Kei muri atu i tērā mea, whakaae atu ana taua paikaha ka oti i a taua o taua papa kainga, ka oti i a taua, engari i muri atu wera kōrero āu i roto i te RMA, reforms, e mea nei rātou e ture hou anō, kitea nau ko, ko, ko, ko pā haere tērā SNA ki tērā, tērā āhuatanga e meinga nei reforms, nē. Kia tāua nēnā e whawhai nei au i te kāinga, i tō mātou kāinga, kia, kia, kia, kia āwhina mai te kaunihera i a mātou, e hoa, tata ana mātou te, te, te kuru i a, i a Wairaini, i te kuru i a Wairaini, me meke pea, e, e, e, e, kia puta ai ua, kia puta ai ua tāua riri, hara kia moko, me kia ki tāua i a moko. Ora, ora. Tāua, tāua e mea kia, ara tāua te patu i a ia. Tāna, me, a te titiro ana hau ki ngā, ki ngā, ki ngā Māori kei roto te kāwanatanga. E aha kē wō rātou whakaaro? E aha kē wō rātou kei te tiaki i a tāua te iwi Māori i roto o ēnei kaupapa kua whakatakotohia nei rātou? Hoi nō e, e, e.
Kāore nei, ko porangi rātou nei, tahi, tahi rātou ka haka ture i te ture whenua oh. Māori, Māori hau, oh. e hai haka māmā i te haka tūpapa kāinga, tahi tēnei ture ka, oh. ka rewa mai ana, he tāmi anō i a tātou, e, he aha tō hiahia? He hiki, he pēhi raini. Koe tēnei ko te mea i tino oho ai a Haurotu i tēnei take, te hanga nei mai rā nō mahi pēnei ana te kaunihera nei ki a tātou, o tātou mātua, o tātou tupuna, e mahi pēnei tonu nei ki a tātou i te rā nei, horakau noa e rātou i mōhio noa me pēhea te kōrero tahi ki a tātou. Mahana tātou o tātou, ōku karani i Moeraka, Te hika utaina he, ka haere ki Tāmaki Makaurau ki te rapu oranga mō rātou. Mahue mai ana ngā whenua o te kāinga nei ki konei, he kau tangata hei mahi i te whenua, ka utaina mai e te kaunihera he reiti i kurunga i ngā whenua nei, te koreonga o ngā reiti nei e ea, ka hoki mai ngā mātua i te taone, ā, kōriro kē ngā whenua. Kau kē whenua. Ē, kōriro kē ngā whenua. Hāunga rā, ē, e kōrerotia mai ana ki a au, o te take nei kua kua mea, tukuna noatia atu ngā haka māramatanga me ngā pānuitanga mō te take nei ki te iwi. Ka hei taku hunga wai wahine ka kura mai ki au i te rauki, horakau ia e mātakitaki ana i a Facebook, horakau ia e mātakitaki ana i te pouaka hākata, te heka tai ohorere mai i te reta nei ki a ia i tērā wiki tata rā, hei tāna e rima rā, E whitu rā, kotahi wiki hei haku utu i ngā kōrero nei, nā, i roto i te reta nei. Nō hara tēnā i te tikanga tika mō te kōrero tahi ki ngā iwi o te kāinga nei. Tua atu tērā maumau moni, nā te mea mō Hunter atu, ahatia pēhea tā rātou, nā, hakatakoto ture pēnei mō ō tātou whenua i te kāinga nei, ā, e kore tātou haka ai. Hako pēhea? Maumau moni. Hai, engari nāu te kōrero, mātua rēnei, ngā wiki ko Pahure nei mō i a tātou korona mō tētahi anō o ngā take whenua nei. Hai tāu e hakae ana koe kia hokihoki mai ngā iwi nei ki te wā kāinga haka tū whare ai mō rātou, engari kei konā anō ētahi mea kia tika. Nā pēnei te septic tank wera tū mea nei, ko wai e tiaki ana i ēnā āhuatanga o ngā whenua nei e kī nei a moko e tautoko ana ia kia manaakitia, ngā rākau, ngā kararehe, ngā aha rānei, ngā aha rānei. Nā, e moe anō ki tātou, ētahi o tātou whanaunga e noho ana ki ō tātou papa kāinga, e noho hē kē ana i roto i ēnā āhuatanga. Mā wai tērā e tiaki? Te hanga nei e mea ana tātou, ehara mā te kaunere, mā tātou pea. Engari, ki au nei, I need pea he wāhanga kei konā, E tika ana kia tirohia, āta tirohia e tātou mō te oranga o te whenua. Taku aroha e apo ana au i ngā kōrero e ana nei, ka huri atu ki ēnei o ngā manawa. Ko taku kōrero ki waku whanaunga i Mitimiti i hui atu ai mātou i tērā wiki. Hū, tae atu au ki roto i te whare, hū, ehara pea i te whare o rongo, he whare o tū kē tērā whare. Engari ko taku, tētahi o aku, he aha, kōrero, ki a rātou, E, he ture e tū ana i tēnei wā kāore e whai mana ana ki roto i ō tātou whenua i tēnei wā, te kāinga o taku karani, ā, kāore anō kia whai i ngā momo tohu a te kaunihera kia tū tērā whare ki runga i te whenua, hanga pērā tonu atu ana mō Mitimiti whānui, nō reira ka rikarika mai koutou ki tēnei ture hou, ana e mōhio ana au ki te ū tēnei ture e kore e whāi ai e koutou, anyway, so kia tau. Ka whāia.
E tautoko ana i ngā korero a Kew, ētahi o ngā whanaunga, tērā pea kahore i tupu ake i runga i te whenua kahore tō rātou hono ki te whenua e tino kaha ana, E haere atu ana ki ngā whenua ka poroi ngā rākau wena āhuatanga kāore tino hakaaro ana ki te whenua, ā, e mārama ki tō koutou reanga e aroha nuitia ana te whenua, engari ētahi o ngā whanaunga kua roa e noho ana ki Tāmaki, Um, kahore ki, ki wāhi kē atu, kaua ki Tāmaki nahenahe nei, engari te nuinga o ngā puhi kei reira. Um, ka hoki mai, ka tūkinohia te whenua mo te pūtea te take. No reira, ko taku, kahore au e tautoko ana i te kaunihera, honua e hakaro ana e, e whai, me whai whakaro tātou ki te tiaki i ā tātou whenua, ā, i ngā hau kāinga mō te tūpono ka hoki mai ētahi, kāhore tō rātou aroha i te aroha nui pēnei i a tātou e noho nei.
Koia e nui te, nui te rerekē o ēnei rā i ngā rā i tō ake, i te mea, I te koropupu i te wai, kua haere koe ki te porowahi tahi me te ahi, hakakingia te painga ki te wai, haka taringa ki runga te toa, ka tatari koe kia koropupu. Wai nei rā, haere koe te taha o te pātu, pēhi ki te pātu, ora kau roa, koropupu mai ana te wai. Koe tēnā ko te rerekētanga o wēnei rā ki ngā rā i mua. Me pēhā, me pēhā wēnā, wēnā e ori, orite tonu, ne kore. I te mea ahau e kōrero ake nei, i kite au ā-kanohi i ngā mahi kino o te iwi a Kaki Whero ki wā tātou whenua, ki wā tātou kararehe, ki wā tātou mātua. Ngā wāhi tapu.
Ngā wāhi tapu katoa. Hei tēnā ko te... Taia tātou ki te tiaki i ngā mea ko waiho mai e rātou kia tātou. Taia tātou ki te tiaki o tātou. Tēnei taia.
Hei tēnā ko te raruraru, nā te mei herea tātou ki ēnā ture, nē? Te hei ka Ka taima ake, ka taka tonu tātou ki muri, ka taka tonu tātou ki muri. Na tae rawa mai ki tēnei wā, kei muri kē noa atu tātou i te Pākehā. Na, ko ō rātou nei whenua pāmu nei, e hia miriona kē tāra te utu o ā rātou nei pāmu, kua takoto mā kē, nā te mea hia kē haka tupuranga, e kai ana i ngā painga i tāhaitia i a tātou. The mōmona o te whenua i tāhaitia i ō tātou mātua, nē. Na ko ratou kei mua, ko tatou kei muri, tahi ka panga mai he ture ano, hei haka hirawerawe ke atu i a tatou, me peha ano e tika ai, tae mai te iwi nei ki taku marae tera marama, e korero mo te wai, e hihia wai ana hoki i a enei, ne? E rapu wai ana i te kainga nei, na ko Tiruhē te tahi o matou whenua e wahi kei reira ki tara atu titiro, pai ana hei takotoranga wai, mahi dam. Ae, ko Taekeo ki reira ki te tiro, tiro te wahi. Mō ngā rātou tupu. Mō ngā rātou tupu, ne? Oh, wow.
He wai mō ngā iwi o te kainga nei, mō Ainipa, mō tēnei tāone anō ki mō Kaipara. Āwera, mēnā pērā ana, e teka ana te iwi nā kē a koe.
Ko Rakau au e hakahea nei tēnā ko te mea kē, te heo ka patapatai nga iwi nei. Na te mea ko taku whanau tera hakarongo atu ana, kaore ke tino marama ana kei mua kei muri hoki i a ratou korero he iwi nanakia ki te korero i nga mea hohonu nei hore kau kei te tangata no iho e marama ana e ahu peha ana nga korero ne. Na tahi au ka wero i nga iwi nei, Ka piki mahi te wetewete i ā rātou kōrero kia tae atu ai ahau ki te pūtake o ngā kōrero. Te hau ka mea atu, Taihoa, ko Poutaharoa koutou e kauhau ana kia mātu. Mā koe korero atu tāku i hopu atu ai, mā koutou e korero mai, āe rānei, kāore rānei e tika ana. E mea ana koutou, e hia ana koutou ki te wai kei runga i tō mātou whenua, hei tohatoha ki ngā iwi o konei, engari, Me hoko mātou i taua wai. Koia tera? Oh, ae, koe tera. Ah, me pehea mātou e hoko ai i te wai nei, tenei wai no mātou ake ano, me pa, pehea mātou e hoko ai i te wai nei, e, e ware ake ana nga whanau o konei, me pehe ke e, e tae atu ai he kai ki runga i te tepu, Na, kei hē nei here nei hei hoko wai mā rātou. Āe. Tēnā pea, me mahi tahi ki ētahi kamupene nunui o te ao nei, hei haka mahi i ngā whenua e takoto ngoikore noa iho nei, e makere mai ai he moni, tēhea ka mea atu, e homa, kua titiro rānei koutou ki ēnei taiapa i a koutou e haere mai nei? E, e kapi katoa ana i te pūnitanita me te tūmatakuru. Ko wai te Pākehā pōrangi e hihi ana ki te hōmai e hia miriona tāra Hei tuatua, hei para i era whenua kia takoto pai, tae ano ka timata te titiro me pehe puta e hemoni kia make te whenua i te tuatahi, kahore. Ko te iwi ke ko te whiwhi i roto i tenei kaupapa ko nga Pakea whai pamu o te kainga nei. Ko make a ratou whenua, e whai rawa ana hei hoko i tenei wai no matou ke nei. E mea nei koutou, ma matou to matou wai e hoko mai, e homa. Nē! He aho ki te wēnei tū mahi! O ka pai, ka nui tēnā mahi. E rikarika ana ki ngā iwi nei, nana kia. Tika nāno, tika nāno. Tika, tika. Tika nāno. Tika, tika. E mahi pēnei ana rātou i roto i a koutou, mō te wai. Oh, ko Hakai ke koutou te hoatu i o koutou wai na te wai. He moni nui, he roto.
He kore ke nga, kore ke nga wai o te kainga e tai ki te awa ko ngoti nga nga nga paina.
Na te mea hei ta ratu te moni e oti ai e taua wahi te mahi penei hei takotoranga mo te wai e hia ki ani pe piri ona tarau, wareware ana au. No reira ko taua nama nui, a, e kore e homai e te kawanatanga. Engari ma nga iwi ke o konei e haka, ea, Pai ana no tena, hoatu e wahi ki nga Pakea ma ratu e utu, engari me homai no mai ki a matu. Tae no ki te wa kua tu rite matu ki a ratu, te whai rawa, e puare mai ena huarahi ki a matu.
E tinihangatia ana tatu e tatu ma.

Nā rātou te hakatū i konei, i te pū o te wheke. E rua ko Hakaeke, tētahi ko Matauī i Ngāwhā, tērā atu ko te rua o Te Hauhau ki a Ohio ai, engari wērā atu mea e rua kei tēnei taha e wānanga tonu ana, nē? Oh, ka pai, ka haere.
Kau e whakaae. Kau e tuohu.

Te ora wai, i a e nei ko kore wai.
Manaia Kingi, e ha ka aro o kau roa? O, he kaupapa, kai mātua ki tēnei. Taturi ana māua, taturi ana māua kia puta ai e kōrero rangatahi koe. He pātai tāku ki a koe moko, i meinga rā he pā harakeke tēnei te timataranga. Ko taku pātai, Ka tiakina raini tenei pahare keke i roto i taua ture? Kahore raini. Oh, pai tera matou.
Ga tu na porangi no hana. Na horo horo ka oku aka. Na he ui.
I roto i to matou rohe ko oti ke e mohi ana koe moko i roto i a i a matou o te kerikeri ra e e e ko ko ko ko hatu te kaunihera i te whenua mo te mo te lake that's already e ke te te, te roto kei kona nei, e, ko karangahia rātou te tahi īngoa. Ā, ko haere hoki ngā, ngā, ngā poti ki reira ki te, ki te, ki te mahi wā rātou mahi e, e, i, i tērā awa, o, i tērā roto. E, e, engari, kau kē te Māori whiwhi, nē. Ko tēnei taku raruraru ki ētahi ngā āhuatanga nei o te kaunihera, ko te, ko te mea kei mea ana rātou e pai ana, Mā mātou e mahi atu tēnei mahi. Tika noa tonu tou e Quinton, ina te mea hoki, ina mea atu rātou ki a koe e hihi ana rātou te te mahi tērā mahi i roto i a mātou, kua haere mātou ki te mahi anō a mātou na mahi kore mātou whāki. Kua rake mātou whāki. Noho ana kua haere mātou te mahi o a mātou no dams, kia kia ora ai to mātou no whānau. Na te mea hoki, Ā, ina, ina, ina, ina, e, ki au nina ko te mea e kaha ana mātou o roto i tō mātou rohe, e, e, e, e, ko te wai te mea nui. E, e, e rapu tonu ana mātou me pēhā ka tika i runga o mātou no whenua. E, e, e, ina, ina piri atu mātou ki roto i te kerikeri o Te Waipapara, ko tā mātou whakaaro, ehake te painga ka puta mai ki taku iwi. Tera ke taku whakaaro tuatahi. Kore ke au whakaaro te painga mo koutou, e, e, mo te kaunihera, e, e, ko taku titiro ke ata titiro anau, eha ke te putea, eha ke te painga ka whiwhi taku iwi. Ina, ina kore painga ke roto, kore ke au whakaae. Ko tera taku, taku tu i roto i, i nga mahi mahi ana matou i roto to matou rohe. Ina, ina, ina, mea mai rātou ki a au, e pai ana, e whāia anō rāua, e mea ana mātou i te mea, te mea, mātou e hihia ana te kite e aha kē te painga ki, ki, ki roto i ua koutou mahi ka puta mai ki taku iwi. Ina kore pai, kau kē māua kua kipea, kipahia ana te korero ki a koutou. Oira o māua tū, o tērā tā māua tū i roto i a mātou anō.

Kaha ana au te tautoki i a Quinton. Me te mea hoki, ina hou mai koe ki tō mātou rui, me ana au, haere mai koe te kōrero ki a mātou o Ngāti Rehia. Ko koe haere ki te kōrero ki a Ngāti Hine, Quinton. Mihaki ana au kia haere mai koe te kōrero ki a mātou. Kei roto koe i tō mātou rui. Nā, ko te rā kei te mea nui ki a mātou, i roto tō mātou rui me, me. Mohio matou e hana koutou e moko, i hihana matou, ina haere mai a wairaini atu ki roto to matou rohe, i hihana matou te mohio e hana koi. E kore, kore ke ko te mea nui ki au, e whakaae nei hau, ko te mea kore au haere atu ki roto to rui, kore hau ki te inga kau matou, mua atu taku hikoitanga. Ko tera ke te mea nui ki au, kia atu pene hihano i te matakitaki e hana ratou, a. ka haere atu ki te tautoko, ka haere au ki te tautoko i, i, i, i wera hapū, wera i runga o wō rātou whenua, pēnā hihia ana rātou kia haere atu mātou i te tautoko, ka tae atu ki te tautoko. Engari i kore e haere atu ki te tohutohu atu i a koe Quinton, e ka pakipakia mātou, kua kikī ō mātou te roa kia puta ki waho. E, e, e, wera kē ngā āhuatanga, kē atu atu ina titiro wā tātou rāngatahi ki wera whakaaro, kōrero, e ko tera te ahuatanga o mua. Mua nau kore taia ia tate te te mahi tonu kotahi o tatou mahi tonu ni tera wa ahua o mahi a whakaro e e e engari kore ke e tino e ia. Hara ke na te matapiko e Ellen. No no we ma ma ma ko kore i nga ra i mua ia we tupakana no ha nau i roto te orewai. I na patou te tahi kaumatua I te taho te rori i roto i ta matou wahi, he mea pai tera. Kore kau, a matou e pukuriri i te kowhete ia, i nga tangata o roto to, i te mea koe tera ko ta ratou mahi, i tiaki wa ratou tamariki katoa i roto i tena rohe. Mutu, wetahi o nga, nga, nga matauranga e tuku mai e wa tatou, aku matua ke au, a tatou te iwi Maori, He whānau kotahi. Ākua nō hea? Nē? Tika. Koe mana ko ngā? Hanga tika.
Hanga tika. Nā, nā te taenga mai o, o, o, o, o tauiwi konei, ka hakarerekē ngā wā tātou whakaaro i roto i wā rātou mahi. Nāu tēnei, nāku tērā, ngari i ngā rā i kōrero mai taku Karaini, pēnei i te whare karakia mōmona i te kainga. Ka, ka, ka pakaru te whare, te whare karakia o ngā mōmona nei, ka haere mai ki te inoi ngā tāngata o ha, Hātana ki te hakatū whare hou mō rātou. Mutu, ko taku pāpā tētahi, Aa tamariki o Hatana e moki ana te hikareti i runga te whare, te whare karaki o te momo. Weweka na o koma, mutu e tu ana ue, ma takitaki ana taku papa, mutu taku rikarika ki taku papa e moki ana i runga te whare karaki o te momona. Nā Mutu, koe wena ko ngā mahi me aia. Te tūnga o te whare karaki o Momona, o koutou e moki i koni.
Tī kia kite koe te rerekētanga o ngā whakaaro, kia kite koe i roto i ngā āhuatanga ināianei i waenganui i a tātou, te iwi Māori. e ko Maharana u hora koke koke tena me te te rohe rohe hia ana i wera wa i korero tika hoki tera engari e mea na tatu mohi ana tatu kau e noho kohi aki kau e whakatakoto he runga te mepi ne mohi ana tatu ki nga tohu tohu tanga o tatu kau mata kui o tatu tupuna kore ke engari naini. Ā, ko Mepikoto tātou. ko, ko, ko meinga mai, ko koe kei kōnā, ko hau kei konei, a koe kei kō. Nē? E, e, ko wērā kei ngā āhuatanga o putaputa mai yeah, yeah. ināianei. Ki te, ki te utahi pātai i roto i wā tātou kōrero i te, e pā ana ki te watakai. Ki te wai.
Well, e ātea, i kei a koe te kōrero mutunga, anyway. Ko koe nā, anō tātou o konei kīkī nō. Take kaumātua kē tēnei te anga nei, nē. Te hunga tamariki o tātou, ora kau e kīkī. Ā, te hanga nei, i tīmata ai te whakaaro pai ki te tiaki i te whenua, engari e moe ana tātou ki te waiho tātou ki te iwi kaikiri, ko te whakatinanatanga o tērā, ko tētahi rautaki Pehi te Māori. Na, kua tino rikarika ngā iwi, ngā hapū i te rāhuatanga. Pera ki tāu ina nei e Mata Ling, ko wai, ko wai rātou ki te tohutohu mai ki a mātou? Ngā mea, te iwi tāhae whenua, tohutohu mai ana ki a mātou mō te tiaki whenua. Ui! Āe, te hanga nei, koia tērā ko te tino pūtake. Ko te ringi atu ki te David Parker nāna tēnei ture.
Nau i wae atu. No ka te ringi atu ko. Oh ai. O ringi ki au ki te korakana ngari o le kau i wate ana ki te kore. Ko te tahi mate hoki wara atu nei tirohanga e tirohanga piko poto hoki. Na te mea e haka pono ana ai ni petahi o nga iwi na ratu tenei kaupapa i kokiri he iwi aroha ki te whenua ne koia ratu i mea i I kōkiri ai tēnei kaupapa, e aroha ana rātou ki ēnei mea, kia tiakina ngā rākau, ngā hano, ngā hano. Ko te mararuraru kē, ina uru tērā ture ki roto i ngā ture o te whenua nei, kua takoto mārō ki konā, ko ēnei iwi i tēnei rā, tekau atu tau, kua kore kē i reira, Ka hau mai he iwi hou, ka huri pērā rawa te aroha, kua takoto kē te huarahi i roto i te ture hei kai mā rātou i ō tātou whenua. Ē, me titiro tawhiti kē tātou. Kaua e piko poto te titiro.
Kei au tētahi kaihana. Ngākaunui ana ahau ki a ia, He hononga ō māua i te taha o tōku māmā. He whenua tō mātou ki te taha o tōku pāpā, kāhore mātou e noho ana ki reira. Pātai mai taku kaihana mēnā e pai ana māna me tana whānau e noho ki tō mātou whenua. Kia ora ai ia. I uaua te kī kāhore atu ki taku aro, oh, ki a ia, nā taku aroha ki taku kaihana. Te mea, te mea kē, ehara ōna whakapapa ki tēnā whenua, ā, mēnā ka tupu ake ana tamariki ki runga i taua whenua, ka haka pae ana tamariki, nō rātou anō te whenua. Ā, kāore he wāhi mō ā mātou whānau, mēnā e hiahia ana rātou te hoki atu ki te kāinga. Pēhea ā koutou hakaaro i tika taku mahi? Ka aroha. Ae, mōku ake nei i tika āna mahi. Tēnā pea, he whakamārama pea te mahi ki tana kaihanga nā runga anō i te hekenga whakapapa. Horekau ōna hononga ki tēnā o ngā whenua. Waihoki mō te tūpono ka hoki atu tōnā whānau ki te noho ki runga ki tēnā whenua, me te mōhio ko rātou kē te uri nō konā. I āhua uaua tēnā te kī kāo ki tētahi o ngā whānau, engari mōku ake nei he tika tēnā whakatau Um, wai, a koutou?
Wa, ki au nēnā, ko tēnei tētahi raruraru nui mm. ki runga o tātou whenua Māori e, e, e, e, e rapu nei o taua whānau i o rātou no whakapapa ki o rātou whenua. And, e, Tangi taku papa e ora ana, ko ke matu mohio o matou o matou whenua, na tana matetanga ka mohio matou kei hea o matou whenua. Ka rap, ka kite au tera patai, he patai hanga hanga taimaha, he taimaha hoki ki a ia, ki tana pātai, e aroha ana ia ki tana kaihana, e aroha ana ia ki tana kaihana, engari ka hou mai hoki tērā whakaaro ki a ia, a te wā kei te haere mai. Nei ko tera ke te mea hanga ware ana te kai patai nei ki a tatou. E ware ana e ia ki ki te ki te wa kei te haere mai na te mea hoki ka hihia ratou ki te hoki mai ki te kainga ka ora kau o ratou whenua. I roto wera whakaaro e tino taimaha tera whakaaro na te mea hoki i roto i wetahi o aku mahitanga i roto tena me te whenua Maori i roto ia matou anu tena me te papa kainga pena ta te kore ona mo te papa kainga kau ke nui ana te whenua mo tatou ki te mahi i wetahi kainga na te mea hoki na titiro koe ki nga ki tana patai e kaihana ora kau pea tana toto e rere ana ki te whenua. kia mōhio koe wā tātou mātua tūpuna ka wera ō rātou whakaaro. Ō rātou whakaaro, tēnei whenua e hihi ake ana mātou kia heke mai i roto i te whakapapa, i roto i te toto o ō rātou mā, ō rātou mā. Nā te mea hoki, ko te kōrero kē, hara kē, tātou i te, i te, i te kōrero nō tātou nake te whenua. E kōrero ake ana tātou ko tātou ngā kaitiaki mō tēnei wā. Pēnā rātou titiro ana ki tērā kaitiakitanga pea, pea, ki, ki, ki tēna whānau nō ōna anō whakaaro, nē. E, engari, ki te nau te āwangawanga o, o, i nāini tonu nei, i tōku wā, kore kau kei waku ware, nā te mea hoki taku pāpā e whai whare Pākehā ana, but e, e ware tonu e ki wana whenua, kore e kōrero mai i tōna wā, but ki te au i nāi nei, ko. Ko Kitehau, i tera ahuatanga i mea mai taku papa ki au, kia u koe ki te ahuatanga ina tae koe ki runga toku te whenua, ngohe ana koe no hia tera whenua i heke mai ai. Kaua koe e hoatu noho ki te tangata. Na te mea hoki ina hoatu noho koe ki te tangata, Ko porohia tera toto i roto ia i to whanau. Mahara koe ki wa tatou tupuna i mua ke. I tania ratou e ora tonu na ta ratou mahi ke e e e e e whangai tamariki, whangai tamariki. Ina haere mai tetahi tamaiti na na wairaini atu engari ora kau ke pa ana tana toto ki te whenua. Ne? Ora kau ke heke mai ana tana whakapapa i roto tera tera Korero e mea nei tāua, mai i ua tāua tūpuna heke mai ki a tāua. Ko tērā kē hoki te kōrero. Nā, e, e, e titiro ana au ki te āhuatanga i nāianei. Ko puta mai ngā tamariki whāngai me wā rātou tamariki me wā rātou mokopuna ki te tohutohu i ngā tangata nō rātou te whenua. Mm. e, i, kei reira ke te āwangawanga, o, hanga pukuriri tonu, Kua kite koe te timata te whawhai o i waenganui i unu o tatou papakainga. Kua meingia atu ki a koe, ara kou koe no konei, kei ko kei koe. Ka puta wera korero nei, ka puta hoki wera korero. Tenei hapu kei konei kei roto te papakainga, harakeu no Ngati Rehia no Ngati Whakaekeke. Ina wera korero ko ko timata ki te haere mai ne. No mahurehure ke wenei whenua ne ko puta puta haere nga korero. Ko wera ke taku tira ke te taumahatanga o tenei korero ki au e kia u ke tera whanau ki tona ano tika kia hoki kia kia kia kia watea ai tera whenua kia ratou ina hoki mai ratou. Na te mea hoki pena koe titiro ana ki te whenua Maori nane e e e tahi rau shareholders e kai e e wha e hore kau ke nawhi ana te whenua. So kia ū kē rātou ki wō rātou whenua. Nō rātou te whenua, nō rātou te whakaheketanga mai, e nō rātou te tūpuna i i whawhai kia ū tonu ki tērā whenua. Me tahi atu, kore kē e whakaaro pērā. Engari, ki tēnā koe i roto ngā raruraru o tātou kāinga, i puta mai i tērā pātai, i tērā pātai, nā tae mea i whakaae hau, kia hoatu hau tētahi pihi Ko taku whenua ki a koe, kai koe ka wareware ki te whakahoki mai ki au, kini i wera whakaaro katoa, you know, he hohonu kē atu te pātai nei e te wā, te kōrero o ēnei kōrero, e nui kē atu te kaupapa, e nui kē atu te kaupapa, engari e awhi tonu ana i te te tera pātai hoki e pēnei ana, a te wā. A te wā whakaaro tonu hau e kite atu ana i roto o ana tuhituhitanga me tana pātaitanga, e whakaaro tonu ana ia. Ko taku mea kē ki a ia, mo te wā ka haere mai tera whakaaro ki a ia, ka mōhio e ia pēnei tika ana, e hē ana tera tono. Ko eia te mea mōhio ana ki tana pāpā, ki tana, ki nga whakaaro o tana pāpā. ōna tūpuna. Tau ki a au, kia kaha e ia. Nā te mea hoki, ki te nau ngā raruraru katoa o tātou whenua Māori nai ni, e pērā ana, e pērā ana. Nā te mea hoki, ko Tāmi tētahi kaihana, ora kau kē i whai tika, engari e noho ana ki runga i te whenua. Kia tau te peha tō tāua aroha ki wō tāua whānau, engari i roto i tēnā me te whenua Māori, hanga pakeke ana. Mēnei puta ana wera whakaaro ki te awhi tonu i te pātai, te kaipātai i pātai nei tana pātai, kia kaha koe, ka tae ki te wā, ka mōhio koe me pēhā te whakautu atu ki tō kaihana. Wera wako whakaaro.
E rongo ana i ngā kōrero, me te tika hoki, e tārewa tonu ana te hakaaro ki a ia, kāore anō kia tino tau, ahakoa kua mea atu ia ki tana kaihana, ā, kāore mō tēnei wā e rongo tonu ana ahau, e tārewa tonu ana tērā kaupapa i roto i a ia. Āe. E mihi ana ki te tangata nāna tēnei pātai e tuku mai, e rongo ana i te taimaha i roto i a ia. Um, ki ahau nei, i au e whakarongo ana ki tana tuhinga, um, te aha nei kua toka i roto i a ia te whakautu, engari ko te mea e whakararu pea ana i a ia, ko te utu o tērā whakataunga ki tana whanaunga, e moe ana pea ia, kua raru pea tērā hononga i waenganui i a rāua, mehemea ia, nā te mea ia kua kī atu, nō, kāore i whakaaetia kia noho koe, noho koe ki tēnei whenua, nā reira, ki ahau nei, ko te taimahatanga, engari te mea, e mōhio ana ia, ki ahau nei, e mōhio ana ia ki te whakautu, ko te taimahatanga, ko te kōrero kāo ki tētahi tangata e, e whanaunga tata ki a koe. Me runga pea hoki te mōhio, i Aotearoa i tenei taima nei, he nui te utu mo nga whare noho, nui nga whanau e noho rawakore ana, wetahi i to tata ana ki taku kaanga e noho ana i roto i nga teneti, ahakoa te kopeke, tena pea e noho ana tera aroha ki roto i a ia, ahatia e moe ana ia ki te whakautu, a kia hau nei, ko te mea e whakakarangirangi, e whakararu ana i tana wairua ko te utu o tērā whakautu e moe ana ia, ka motu pea tērā hononga i waenganui i rāua ko tana whanaunga. Um, ā, hoi no, ki ahau nei mehemea kua takoto ngā kōrero, ā, koina, whāia, mm. kaua e tūohu, um, tēnā pea me noho tahi tō whānau, a me mōhio tō whānau, a koia tērā ko tō whakautu me, me noho pea rātou hei taituara ki a koe. Mm. Pakeke, pakeke tērā mahi te kōrero kao ki tō whanaunga.
Me āwhina pea ki te kimi whare anō, whenua anō māna. Mm. Ai, uaua tēnā. Tika.
Ki au nei, um, Āe, ki a au e tārewa tonu ana tērā āhuatanga, tērā pea ana te taimaha rawa o tērā kāhore atu ki te whanaunga, e tika ana koe, ka motu pea tērā hononga pātata nei. Ka aroha ki ngā whānau e rapu whare ana i tēnei wā. ngā whanaunga e noho ana i runga i ngā tiriti, ā, ka mutu he wāhi whenua kei te kāinga nei e noho mokemoke ana. Nō reira. Tūmatakuru. Āe, tupu kaha mai ana ngā tūmatakuru, ā, me ngā rākau, me ngā, waiho atu ngā Ā, motokā pākarukaru nei ki runga i ngā whenua ka roa ki tēnā āhuatanga ka āta hakaro ahau. Tērā pea, mehemea he wāhi kei reira e pono ai te kupu i waenganui i a Kaurua ko tō Kaihana, ā, e taea ana Kaurua te kōrero, ā, rua tau pea E haere koe ki reira noho ai, rua tau nahenahe nei, ā, kia tū rā anō koe ki runga i āu ake waewae anō. Ā, rapua tētahi huarahi pea, ā, tētahi huarahi pērā, ā, e, e mārāma ai, e tau ai tērā āhuatanga i waenganui i te tokorua, Ā, me tēnei mea e ngā whanaunga he, ina haere koe ki tētahi whenua pērā, he wāhi tāutuutu tērā. Kaua e noho a te whenua noho noa ki reira, ā, inaina rā, engari, mahia ētahi mahi, ā, hei hoatu, hei tuku, hei tuku i te aroha, ā, haere, ā, ā, Tangohia mai ngā tūmatakuru, wēnā āhuatanga i au, i a koe i reira, ā, hoki rawa mai te whānau ki tō rātou whenua kua tiakina koe, ā, rua tau, ā, kua, kua whai oranga anō koutou ko tō whānau, te, te nuku atu tērā pea ki tō wāhi, ā, kāinga, ki tōu kaipō noho ai. Ā, āe, he wāhi, hakaro nahenahe nei tērā. Hai, tautoko. Ka pai. Nō reira, kua otitia i a tātou tēnei kōrero, kua mutu mō te rā nei. E mihi ana ki ngā kaupapa otirā, e mihi ana ki te taumata wahine. E mihi ana ki a koutou e wāti mai ana i te kāinga, mā te wā anō tātou tūtakitaki anō. Tēnā tātou.